Koia tēnā ko Māhinaarangi e tūhonohono nei i te Tai Rāwhiti. whānui tonu kia Tainui waka. Ko te āhuatanga o tēnei o ngō mātou tupuna i heke mai rā i ngā tūpuna rongonui nei i a Paikea, i a Kupe, otirā i te waka o Tākitimu. Ko Paikea nāna ko Pouheni, nāna ko Tarawhakatū, nāna ko Nanaia, nāna ko Porourangi, te tūpuna rongonui o te Tai Rāwhiti nei o Ngāti Porou. Porourangi nāna ko Ueroa, Ā, nāna ko Tokerau, ā, nāna ko Iwipūpū. Ka moe, ā, i te uri mokopuna, ā, a Tamatea, a Tamatearikinui, ā, ki a Tamatea tonu, Tamatea Pōkaiwhenu, kia puta ki waho ko Kahungunu. Ka moe i a Rongomaiwahine i heke mai rā i ngā tātai whakapapa, ā, i a Matahourua waka, otirā i a Kupe. A Kahungunu rāua ko Rongomaiwahine, Nā rāua ko Kahukuranui, ko Rākeihikuroa, ko Tūpurupuru, ko Te Rangituehu, ko Tuaka, ā, ka moe i a Te Angiangi kia puta ki waho ko te wahine purotu nei i whakapuhia rā e Te Tai Rāwhiti, arā, ko Māhinaarangi. Māhinaarangi ka moe i a Tūrongo, ā, ka heke mai rā i ngā nīao o te waka o Tainui, ko Hoturoa, ko Hotuope, ko Hotumatapū, ko Mōtai, ā, ko Ue, ko Rakamaomao, ko Kākati, ko Tāwhao, ā, ka puta ki waho, ā, ko Tūrongo, ka moe i a Māhinaarangi, ka pakaru mai rā, ā, ko ngā iwi o te waka nei o Tainui. Ka tīmata mai a, i a Tūrongo, he tamaiti, ā, i poipō ia kia tū rangatira i roto i a Tainui waka, i a rātou e noho ana i Kāwhia. Ka mutu ko tētehi o ngō rātou kāinga hoki, ā, te kāinga o tōna whāea o Pūnuiatekore, ā, i Whāingaroani. Ka moe a Tāwhao i a Pūnuiatekore, engari kīhai tira o ngana wāhine i kaha ki te hapū, ki te whai uri hei rangatiratanga mō te pāpā nei, mō Tāwhao. Ka mutu, ka whakaarohia ake e Pūnuiatekore, ā, he pai pea kia moe i a Marutēhiakina, tana teina, hei punarua māna, ā, ka tutuki, Ka moe. Arā, ka puta tuatahi a Marutēhiakina te pēpē tuatahi, ana, ko Whatihua tērā. Ka puta i a Te Tuakana, i a Pūnuiātekore, a Tūrongo, ana, ko Tūrongo tērā. Nō reira e āwangawanga ana ko wai rānei te tuakana. Ko te mea i whānau tuatahi mai rānei ko Whatihua, ko te mea i whānau mai i a Te Tuakana rānei ā, ko Tūrongo. Engari, i whakatupuria tonutia rāua. Ko, ko Whatihua i poipoia i roto i ngā mahi karakia hei tohunga mō te waka nei o Tainui. Ko Tūrongo i poipoia i roto i ngā mahi hanga whare, hopu manu, ngirā tūmomo mahi ā te tangata, hei manaaki i te manuwhiri. Ko te tino hiahia o te manawa o Tūrongo, ko Ruapūtahanga, nē? Engari, nā te mahi o te me kī ai te tungāne o Tūrongo, ka ngaro tērā o ngā wāhine, ka pakaru te manawa o Tūrongo. Ka rongo rā mō te puhi ātaahua o te Tairāwhiti hei ngaki i te mate i tukuna mai rā e tōna tuakana ki runga ki a ia. Ko te haerenga ake ki roto i te Tairāwhiti. Ka ū ki te takiwā ki Heretaunga, kei reira tōna pā ā, ko Kahotea te ingoa kai tā wāhi noeho nei o te kura o Te Aute e tū nei i tēnei wā. Ka tau ki, ki roto Kahotea, engari ko te mahi a ngā mātua o Māhinaarangi a Tuaka rāua ko Te Angeange, he hanga whare te mahi. Nō reira, kāore a Tūrongo i pai ki te whakatakoto i ana whakaaro, Mehemea he mahi tonu kei te mahia mai rā i runga i te marae, kia tutuki tērā kaupapa, katahi ka tahuri ki kaupapa kē. Ka noho atu rā ia, ā, ki te āwhina i ngā iwi ki te hanga whare, kāore i tino roa ka kite te tohunga o Tūrongo ki tērā o ngā mahi ki te hanga whare, ki te tātā rākau, ngērā atu āhuatanga. Ana, ka whakahokia mai, ka kōrerotia te tohunga a, o, o Tūrongo. Ka panipani haere a Māhinaarangi i a ia ki te hinu kakara nei ki te Raukawa, ā, ka whakamarumaru i a ia kia kore ai a Tūrongo e mōhiotia ko Waitī rā e haere ake nei, ā, ka mutu i ngā pō, ka tau, ka whakapātata atu ki a Tūrongo, ka haere. Ka rongo ōna pō ngā ihu i te kakara o te raukawa, ā, kua mau, kua mau te iro o Tūrongo, ko ia pea tērā. Engari, kīhai tonu rā i te mōhio ko wai. Ā, i ngā wāhine e mahi ana i ā rātou mahi, he mahi tuitui whāriki, he mahi whatu kākau, ngērā atu momo mahi, e noho porowhita ana rātou. Anā, ko te mahi a Tūrongo, he whakatata atu ki ia te wāhine, Kia mōhio ai ia, ko wai ō rātou kua pania ki tēnei mea ki Te Raukawa ka tau ki Māhinaarangi kua mōhio kē ia. I reira ka tau tōna ake ngākau, a māku tērā taonga. Ka manawanui, ka aroha mai te whaea a Te Matua Tuaka rāua ko Te Angiangi. Ka whakaae ō rāua ngākau me moe i a Māhinaarangi i a Tūrongo. Ā, ka whakaritea tō rāua moe, ā, ka moe rāua. Ka haere mai te pāpā a Tāwhao i roto o Ngāti Kahungunu. Kua hapū a Māhinārangi i tērā wā. Ko te whakaaro i roto i a Tāwhao me hoki rāua ki te kāinga, ki te whakariterite kāinga noho mō Tūrongo rāua ko Māhinārangi, otirā kia whānau mai te pēpē i roto i te rohe o te matua, i roto i te rohe a Ōtainui waka. Ko te haerenga mai o Tūrongo ki te whakariterite i tērā. Ko te kāinga i whakaarohia ake rā, ā, ka tapaina tonu rā ko Kahotea. Ā, ka mutu, ā, ko te kāinga o Tūrongo ko Rangiātea, ā, tērā i hanga mai rā i ngā, i ngā tahataha o te, o, o te awa nei, o te manga o Kewa. Ā, ka mutu, i reira ka whakariterite te kāinga mō rāua ko Māhināra.
Te hiahia o taua wahine raka ki tana hoa tāne, ka whāia mai te tāne. Nē, i waihotia a Tūrongo tana kurī, nā, hei āwhina, hei whakaatu i te huarahi mō Māhinarangi kia mōhio a Māhinarangi me tana tira Kei whēta huarahi ki Rangiātea. Ka wā i takahia mai e rātou e Māhinarangi me ana, me tana whānau hapū i te whenua kia hoki mai ki roto i a tātou, i a mātou nei a Tainui. Ka huri rauna ka takahia e Waikaremoana ka whakawhiti atu ki runga i ngā hiwiraka ka tau ki Okoroire. Ki raro i te te hiwi e kīia nei ko kai mai, nē. Ka tau ki tētehi kōawaawa i te take ki Maungatautari, ā, e whāngai mai ana a Māhinaarangi i tana pēpē, ka maringi mai rā ngētehi o te waiū ki roto i te kōawaawa nei, ka kīia mai ko te waitētē a Māhinaara. Ā, i reira ka riro te kurī, ka riro te kurī a Tūrongo, ā, i kohaina ki a Māhinārangi, ka riro ake ki a Tūrongo. Kua mōhio a Tūrongo, ā, kei te tata mai ngā iwi nei. Ka puta mai a Tūrongo ki te kimi i a Māhinārangi, ā, ka whakahokia ko rātou ki te kāinga ki te manga o Kewa, ki reira noho mai a. Muri ake nei ka whānau mai he tamāhine ki a rāua, Ko Hinewai te ingoa o te tamāhine nei, ā, hei tuāhine mō Raukawa. Ā, ka mutu, ka moe, ka whakaritea kia moe tērā i roto i ngā tātai whakaheke ki a Whatihua, ā, kia pai ai te honohono mai ana. Ko Whatihua ka moe i a Ruapūtahanga, ka puta ki waho, ā, ko aua nuku tūwhatu, ko aua nuku te rangi hōkā, ko aua nuku tapu, ko aua nuku whāngai. Tāua nuku te rangi hōkā,

I roto i tana whakaaro rangatira ki tana iwi, ka whai ngākau e ia ki te kimi iwi. Ka rongohia e ia kei te wātea mai tētehi whenua i konei, i Ngāruawāhia. Ka tutuki i a ia te koi o te rua rau pāmu. I te rangi i tohua, ka haere mai a Te Puea ki te hoko mai i te whenua nei. I reira ka mōhio ko Nuku atu te utu o te whenua nei. Katahi ka kī atu e ia, E kore au e taea ki te hoko o te whenua nei. Kua piki ake te utu, he rua rau anake ngā moni kei ahau. I reira ka whatingia e te tiamana o te rūnanga nui, o te Kīngi, a Tama Rēweti o Maniapoto, te rahi o te moni, ka hoki anō te puea ki te hoko mai i te whenua nei. Ka nuku mai a Te Puea i tēnei rangi ake te 12 o ngā marama o Akuhata i te tau 1921. Ka tau mai rātou ki raro iho i te tahatika o Waikato. Ka ohorere te ngākau o tana tira. Kua wehi rātou. Pai ake te noho i te wāhi waipuke i te haere mai ki konei. Ko tēnei whenua e kī ana i te rapihi o ngā Pākehā o tāwāhi e muriungia ana i te prakipere me ngā me te wai e kī ai he roto nei. Kī ai e Te Puea, ka oho ake au, ka inoi au. Ka kai, ka haere au ki te mahi, ka hoki mai, ka moe. Ka oho ake anō, koinā anō te inoi o te puea ki tana iwi. Ko rātou ngā ringa i wāwāhingia te āhuatanga ki te whenua nei, e kīia nei ko Tūrangawaewae. Ko tōna ingoa tika, Ko Maunga Tapu.
Koirā te tino tūmanako o Te Puea kia kia hangaia mai rā a Māhinaarangi hei hohipera. Ka mutu koirā i rerekē ake ai tōna āhua ki ō ētehi atu o ngā whare Māori, ā, Ka heuno, kāore te poari hauora o te wā rā, te Health Board, i whakaae, nā te mea kāore he pukenga o te poea ki te mahi nēhi i ngērā tūmomo āhuatanga katoa, nō reira i whakakorengia tana tono kia tahuri mai a Māinārangi hei hōipera. E te Kīngi, kei te mihi kia rā tēnei ki a koe. I ōu whakaaro ki te haka noho au i tā tātou kuia, ki a Māinarangi. Ko te āhuatanga rā i a rātou i te paina i mua i tō rātou whanaketanga mai ki runga o Tūrangawaewae, he nui ngā mate o ngā tāngata i te mate kohi, ngā mate o te furu, Ngi rā tū āhuatanga. Nō reira ko te hiahia o Te Puea kia whakaritea mai he hōhipera, kia whakarauora mai ngā iwi e noho mai nei i tēnei takiwa. Me te nui o ngā tamariki kua noho nei kāore ō rātou mātua hei tiaki, hei tautāwhi i a rātou, ko Te Puea tonu rāua ko Tūmōkai tana tāne.

I mahia au ki te wā e titiro tiaki ngā taonga. Māua ko taku hoa ko King Tapera o Pani. Koirā taku hoa, me tētehi tamaiti ko Dora Kingi. Irā mātou e mahia e tiaki ana i ngā taonga o roto o te whare Mahinarangi, i ērā wā i te wā i a Koroki. O Mahinarangi I tōku nei taenga mai ki konei, ko ngā taonga katoa o runga i te marae ka haria ki reira, ā, te nuinga ki reira tonu ināianei. Ka āhua rite ki te museum, ā, haere mai ngā manu whiri mai noa atu. Nā ka haria ki roto te tirotiro i ngā taonga. Koia te taonga i mahana rā te kaupapa e kīia nei tātou ko Te Kīngitanga. E Te Kīngi me mea atu rā ki a koe.
Kei roto, ko tētahi mīhini whakahokia mai e Tāwhiao i tāwāhi he music box. Tana haerenga in.

Tōku haerenga mai, i haere mai ahau i te awa mārahi. Koirā tōku marae, ngā Tiamaru te iwi. I te wā i a koro kīhoi i a te Kīngi, a mahi mātou i ngā mahi awhina mō te marae, mahi kai, a mahi mātou ki te hauhake i ngā rīwai. E clean up i te marae, e mahi kai i te marae, e harihari wahie, e tipi pū karekau he mahi i tua atu, ngā mahi katoa. Mahingia mō te marae, mō wai, mō te Kīngitanga, mō te iwi.
E inoi nei mō tēnei te whakatau mō tēnei to tātou whare tipuna a Mahinerangi. I konei au i te taenga mai o te Kuini i te tau 1952. Taenga mai o Kuini Irihāpeti me tana tāne ki konei. Konei au i te owa me tana kōtiro a Princess Anne me tana tāne i te owa, rātou ngā mihi āra mā. Ko māua ko taku rau wahine, ko māua ngā āwei taku mō te princess i roto o Kimiora, ā, ko te kuini i kai i roto o Tūranga, taha o te ata. I konei au te taenga mai o te Rehitini o South Africa, Mandela, konei mātou i tōu wā. Tēnā koutou.
Tēnā koutou.

Ko te kupu a Ngata, mehemea ka tapaina ki te ingoa o tō rātou tupuna o Te Tai Rāwhiti ki a Māhinaarangi, te mea e honohono ana i Te Tai Rāwhiti me me Waikato, otirā, me Tainui waka, tērā a Ngāti Porou ka āwhina. Ana, ka tau i reira koia tērā te ingoa o te whare nui ka tū ki Tūrangawaewae. Ka, ko te kōrero a Ngata, ka tonoa mai ngētehi o ngā tāngata whaowhao rākau, Ka tonoa mai hoki ngā wāhine tukutuku, ka tonoa mai rā ngērā tūmomo mahi, tūmomo kaimahi hei āwhina i ngā kaimahi a Te Puea. Na, ka kitea ake i te puāwaitanga mai o tērā whakaaro, ko Ngata tonu te tangata i haere mai ki te ārahi i ngā tukutuku o roto i te whare. Mahingarangi i tū mai. Nau nei te reo karanga e karanga nei i te motu ki eke mai ki runga i a koe i tēnei rā. Heoi anō rā, ko ngā poupou i roto i te whare, ia te iwi, ia te waka, kei korā kei roto i ā Māhinārangi. Anā, ka kitea mai rā ko ngā, ko te whakahirahira o Te Arawa waka, i te take ko ia tērā ko te tātai tāne ki runga i a Te Rata. Mai o Tamatekapua Tatū mai rā ki runga ki a Kīngi Te Rata he rārangi tāne he ure tārewa. E kīia nei, ko Tamatekapua nāna ko Kahumatamomoe, ko Tawakemoetahanga, ko Uenukumairarotonga, ko Rangitihiūpoko Whakahirahira, ko Kawatapuārangi, ko Pikiao. Arā, ko ia tērā e kīia nei ko Pikiao te ure tārewa o te Kīngitanga. Ka moe anō, hei te mokopuna a Hinewai, a Raukawa, rāua ko Mōtai mokopuna a Whatihua. Anā, nā rāua, ā, ko Kuranui, ā, ka puta ki waho ko Rereiao ka moe i a Pikia, arā, e honohono mai ana i ngā tātai ki a Māhinaarangi ake anō. Ka mutu, ā, ko Pikiao rāua ko Rereiao, nā rāua ko Hekemaru,

He rārangi tāne katoa. Ā, ka mutu, ka kite a Maitiira i roto i ā Māhinārangi. I ngō rātou honohononga ki a Mātaatua, i ngō rātou honohononga ki a Aotea, i ngō rātou honohononga ki a Kurahaupō, ki a Tokomaru, ki a Tākitimu, ā, ki ngā waka katoa, ā, i whakawhāiti mai rā, i a Horouta, i a Ngātokimatawhaorua, i rā o ngā waka katoa kei roto i tō tātou whare e tū mai rā. Heoi anō rā, ko waho, ko Te Poupou, E kīia nei ko te poupou koukouaro, ā, kei te aroaro tonu rā o Māhinaarangi, ko te wherowhero kei runga. Ko te wherowhero kei runga e pōwhiritia nei i ngā iwi. Ā, kei raro i a ia, ā, ko Hoturoa nāna rā i ārahi mai rā te waka o Tainui ki konei. I raro i a ia, ā, ko te tupua nei o Taniwharau. E kīia nei, kua tangohia mai rā i te āhuatanga i tō tātou awa ko Waikato-Taniwharau, he piko, he taniwha, he piko, he taniwha. Kei raro i a ia, ko ngā whakapakoko e rua, he tāne, he wahine, arā, ko Tūrongo rāua ko Māhinaarangi, ā, e tū nei i te pūtake o tērā ko Poupou, ā, e tū rā i te aroaro o te whare. Ko ngā māihi ko ia tērā ko Māui e kukume nei i te whenua, e kukume nei i te ika nui, i te ika roa, ā, i te ika nui ā Tanga, ā Māui, ā, ko ia tēnei ko Te Ika-a-Māui e noho nei rā tātou. Ka whakaritea mai he papa e whakamihia ana ki ngā iwi, e kīia nei nā Waikato i hua te whakaaro, nā Te Tai Rāwhiti i āwhina, nā te Kāwanatanga i tautoko, nā ngā motu e rua o te motu nei i tutuki. I te 18 o ngā rā o Maehe 1929, Koia tērā ko te rā i whakapuaretia mai i a Māhināra. Ka tau i a mātou te whakaaro he pai pea kia whaiwhai haere i ngā mahi o te o te tau 29. Ka mahi mahia mai rā i ngō mātou tūpuna i taua wā rā, ā, me hoki anō, me whakariterite anō ki aua mahi rā. Ka tīmata i te hāwhe pai te rima karaka. Ka tau ki te ono karaka ana ko te whakaeketanga mai o Te Arawa me Mātaatua ki te arahi mai rā i Ngā Puhi, ā, ko te tamāhine tonu a Kīngi Tūheitia a Ngāwaihono i te pō, rāua ko te mokopuna a Tumu Te Heuheu, a Hinepoto, i whakaeke tahi mai rā i te taha o ngā tohunga. Kātahi ia, ko rāua ngā mea kua whakarite ake ki te kake i te pae. Ka mutu, ko te āhuatanga o ngā mahi, i reira hoki rā ngā tohunga o Te Arawa, i reira anō hoki rā ngā tohunga o Mātaatua. Kei te koa taku ngākau, kua whakahoungia tō tātou whare tūpuna, ko te mana motuhake kei runga i te marae nei ko wai, ko wai hoki, ko Māhinarangi. Ko te tino rangatira Me kī ai te mana, te manu taupua o Ngāti, o Pōrourangi, he aha i tua atu tērā? Ko te titi, ko te tino taumata tērā, ko te wahine ariki. I honohono nei e rāua ngā mana katoa o te, o te iwi Māori.

Ka tau mai ko ngērā raruraru ki runga ki ngā iwi ki te whakamanuwhiri i te tangata. Ka mutu ko Māhinaarangi ko ia tērā e tū nei i runga i a Tūrangawaewae te tohu nui a o roto mai o te Kīngitanga. Ko tāna mahi he whakamarumaru i ngā tāngata whēnei i ngā roera me kī i ngā kāhui ariki o te ao katoa mai o Ingarangi puta atu ki Tonga, puta atu ki Whītī, puta atu ki ngā moutere katoa o Te Moananui-a-Kiwa. I ngētehi atu o ngā whenua, he nui ngā tāngata kua noho nei i te mahaurangi o Māhinaarangi, kua noho rā i roto i te mahana o Māhinaarangi i roto i ngā tau 82 kua tū nei te whare, ana ko te tūmanako kia haere tonu atu ko ngērā o ngā mahi. Heoi anō, kāre nei mō ngā tāngata raukura noa iho nei,

Kei te haere mai. Kua kore kōrero mō te whakahou i a ia. Ko te mahi ināianei me heka pīrangi ki te mahi whakahou whare, me mahi anō, he mea hou anō. Ngā inoi rā me tū tonu a Māhingarangi mō ngā mokopuna, ngā me haere mai ki te rātou i ngā āhuatanga o ngā tūpuna i tō rātou wā. Te Kīngitanga ā-motu, mātou ngā tū Kīngi. He tiaki. Kei konei tonu ngā kaumātua tirotiro haere ana nei, kia ka kite rātou he mahi kei reira. Koira te mahi a ngā kaumātua i rānei e te kimi haere i ngā young fellows.
Nō reira me totoro atu ki te kete e rīa nei i te tarāwhare. Kia tangohia ko ngā miro mā. I ro whero me ngo miropa. Hei tuitui i a tatou katoa, i roto i te kaupapa kua herea nei tatou ki a Kingi Tuheitia, i raro i te mana o ana tupuna, kihai i te ra i whakaekengia e ia hei kingi, ka tau ko te ingoa Potatau Tawhio Mahuta Te Rata, korokī, Te Ariki Nui Te Hatahirangi Kahu, Kīngi Tuheitia. Ko ngā āhuatanga o te kaupapa nei o Tūrangawaewae, koinei te kuia hei manaaki i te tangata, hei whāngaingia, hei aroha ki te iwi i runga i te rangimārie. Te whakapono, kua tau, kua tau, kua tau.
He kōrakorako pīata i te koraha o te pōuri me kī.